Erokamano ahinya nyi koro moga jwang' kaka bende watime pile wabiro bedo ka wakeloni kaendi welo mopogore opogore kendo kawuono ni endi wabiro keloni achiel kuom bende welogo eki ma bende seche moko isebedo kiwinjo mana nyinge to kawuono wago kode mbaka achiel kachiel mondo bende opimnwa sigande mar donjo e industry kaendi mar owangla kaeto bende onyiswa ni tang'o ma ginigo eki ma gipangonwa kaka tim maneja kanyo endi e chal nade wuod An kare. Erokamano. Nitie joma ok ong'e gi Samuel Oseko, inyalo nyisowa ni nyinge wuon en ng'awa? Ok, gi nyinga iluonga Victor Richard Okomo. Uh, kata Kokomo Victor Pinjore the laptop. Yeah. Uh, uh, Kokomo Victor Pinjore, wasewinje thumbe mang'eny. Eh, Industry ka i play role mane? Ok, an uh, Ah, nachako kaka jathum, sani an maneja mar Okoth Jarapogi. Ichako kaka jathum. Yeah. Nyiso ni nigo thum thuolo motelo. E chien kacha ne ago thum to naneno ni eh, anyalo Tema ne management. Be nitie rekod moro amora mane itimo miwe na jopiny nyalo winjo thumbe mag Victor Kokomo? Ya, na rekod eh, an gi thumbe ang'wen mana rekod dierego. Eh, but eh, most of them moko namiyo namiyo ji mondo otimonegi remix oginene yeah, kecho nase decide ni koro Asewuok e side cha koro aduogo e side ni. Yeah. E, Nyaka iwuok e side cha mar bedo jathum ma koro ibedo manager. Osekawo thuolo maromo nade nyaka idonje e manage- e management e, e, kaendi kata bende okombe mar managing kaendi. Ah, en aparo ni higni apar. Kichak management. Mm, ok nyaka chak management aparo ni an gi eh, Ana na 8 to 10 years. 8 to 10 years. Yeah. Uh, isema ne jathumba adi nyaka ne chak kaka uh, ah, maneja iparo ni jathumba imosekale lweti ok asetiyo gi nachako ka nachako kane pod aginene natemo atiyo gi tabu jakoyugi mm -hmm, tabu jakoyugi and uh, atiyo gi uh, kofi makadori kofi makadori ane makwongo bedo maneja ne mokwongo mm -hmm. and uh, uh, ng'ato kaka jakadala tiyo godo Sasa Jakadala. eh, marketing Mhm. uh, atiyo gi fredi jakadongo Mhm. atiyo kod ero koro atiyo go koth jarapogi Mm. yeah. Ah, eh, sani in- in- in- inje oko jarapogi yeah, sani an gi koth jarapogi Ah, ang'o ma nomiyi bedo gi ah, chuny mar bedo maneja kata bende nitie maneja ma nomiyi moro wacho ni anto adana bed kaka maneja kaka ng'ane koso ma gima nobiro abira e pachi mondo iwacho ni anto adana bed maneja Diere, diere waka, diere mana chako tich management ne onge ng'at mana nyalo neno, mana nyalo wacho ni aneno ka ng'ani timo gini. Yes. But diere ka bende iyudo ka ne thum pok obi, ne onge ga gimoro e management mar ohangla. Yeah. Eh, gin nigoya ga thum gi formula no. Yeah. but I just decided ni nitie gima nyalo timo better mm-hmm. ma seche moko ingo wer yeah. Yeah, koro na decide ni atim gima nyalo timo better nikech by the time mana ne band yudo ka tiyo gi ng'ato mm. yudo ka most of uh, gik ma, ma, ma jathum nyalo dwaro ni mondo konye yeah. yudo ka ne moluonga ni wadhi wadharom gi ng'ama kama wadhi watim kama kamae then yudo ka diere ka natiyo nakwe natiyo gi jathum to yudo ka nyinga bet ne ni malo maingo jathum matiyogo koro yudo ka mostly an makelo nyaka ji miyo ng'e jathum ni koro amanyo ne ji to sechego atimo mana to sim an an an dramist e band iwinjo koro naneno ni gini koro anyalo time fuli koro awera gi wach bedo dramist cha awera gi mar be- bedo jawer cha mondo koro arie gimoro achiel to mondo atime an tang'eyo ka onyalo wak Yeah. but nayudo ka ne onyalo wak yeah. koro first management mari experience nochalo kodi nari although nini isebedo ka itiyo kaka manager samoro jathum luongi igo kode mbaka udharom gi ng'ane ere kaka ne irwako maendi ma koro ong'eyi kaka manager ma koro iwuok oko mar uh, field ma koro ino ki jathum anan manager ne irwako ma nang'o Nobedo matek, obedo matek sana nikech ing'e ni sama an jathum to gik moko nwawega e wi band leader. Koro odhi obedo kama koro in ema in e decision making. To kama koro in e decision making, iyudo ka koro obedoga matek matin but ne awacho ni koro kata obedo matek mm. tadwa time kech e, e thum mm -hmm. ailewa gik mang'eny yeah. bing ni nago thum mm -hmm. ana composer be koro nikech nase decide an kawuok natimo gimoro tadwa ni gino nyaka time to nyaka obed successful ya yeah, koro nakoni kata bed ni ti challenges mm -hmm. abro dhi kode yeah. Yeah. koro kata obedo ni ni kale matek mayot nidhi adhia nikech ni siamua ni doni bed maneja ya yeah, naseamua ni koro mm. awera gi wer matin koro abed maneja koro nyaka natime dho ni challenges to ne ng'eny sana iyudo ka utiyo samoro ginene ka jathum chaka chaka machako vidio ji ariyo adek ni to koro in koro An jathum, iyudo ka ng'ato wuok nyaka e social media ochako yanyore kodi but mago ne ok ogoyo chunya. Yeah. Uh, be diere mane chako management gini ne in gi lek moro ni chieng' moro nachopi adhi ir jathum ma kamaendi to be ichopo lekni no koso pod in gi lek ni pod ibiro bedo maneja ma jathum moro ma sese moko chunyi gombo Ke- Bedo maneja mar jathum ma chunya gombo ok en ni ni an ema agombo jathumno mondo ati jathum mane oseloso. An ath- king'iyo uh, background mara atiyo kod jathum mane maloso. maini migolo kamoro Yeah, and uh, atiyo gi jathum ma wariwore mondo walos gimoro. But an ok agomb jathum ma maybe osemek it ma ok ang'e kaka ochopo kanyo but ahero gima loso gi lweta wariwore pamoja to wachopo kanyo koro f- for now aonge lek moro nitie jathum maduong' ma donatigo but an gi lek ni jathum matiyogo biro bedo malo kacha Yeah. Yeah. consulting bisa yudo jomoko ma bende gombo no bende kaka victor gokuomo mawacho ni "Ah, aywa ni telo kaendi gini timoga nang'o gik ma kamako bisa timo kiromo godo Mang'eny sana. In fact, nitie kata moko ma uh, bed ndigi ni gin mabor kata gi time mona romo kodgi but ji mang'eny sana gochona consulta moko abro anyalo wuoyo kodgi e simu moko aromo go face to face okay an to me an aonge gi ich lit Mar nyiso ng'ato gimoro. nikech ang'eyo maber ni oko kanyo kata jok mawinja kokomo en ng'at achiel Yeah. to onge ng'ama bobedo kokomo kanyo. Kabisa. Kopo ni in gi talent moro manyalo kalo mar kokomo, mano mari, mano nyotani mm. ema oketi kanyo. Yeah. But ki ng'ato wuondi ni koro ni koro ikalo kokomo, ni koro in kokomo. Mm. Never, ok inyal bedo kokomo. Inyal bedo kokomo. Koro kokomo mm -hmm. nyalo mana konyi mm -hmm. mondo ibed ng'ama in no, mondo nyotani no nen. Mm. Iwinjo? But onge ng'ato ma biro bedo kokomo. Koro ok anyal tamora konyo ng'ato mm-hmm. nikech onge ng'ama biro replacer. Mm-hmm. iwinjo ang'era onge ng'ama bro bedo an an kokomo ma wuod achieng' nyar gweng' onge ng'at ma bro bedo kokomo ma wuod achieng' nyar gweng' an achiel ka tho to bana ka ne kadhi kata ma nyathina ok nyal bedo an kabisa yeah. koro onge tiende abed gi chlit mar konyo ng'ato Yeah. an akonyo kata kopo ni gonaga simu apa ni jok masewuoyogo ging'eyo jok maseromogo in person ging'eyo ni kokomo an karach to abonyiso ingini rach kaber to wabro wacho ni ber Kabisa. yeah. Be decision osechandi make kamoro ka jothum moko ariyo dwari ni oko kom olo ni mondo ia ka ibi manage na thum ni endi. Ok ang'eyo ne mage tekruok ogana kata bendi solve ga nang'o nikech eh, wachore ni e, e, piny luo kokomo e, gi- e oganda go iki motele management ka kendo bende manage, eh, management mari ber mokalo mokwongo we yudo puoch pa ku- kuwuok kuom ajwang'o junior kod AJ media. Ah, Ere kaka miyaga decision seche moko ka jomoko ariyo adek dwari mondo bende ibedie eh, kodgi kaka achiel kuomgi? Okay, uh, gimiyo edition ok chanda mek. Mhm. An ok ameg edition. Maybe ka chwanyora. Mhm. Ok anyal mek edition sama iye wang'. Mm. And uh, ok amek edition. Mhm. Yani ok ang'ira ka kenda. Yeah. ng'e nitie jok moko magin self centered mm-hmm. but to me an ok ang'iraga kenda ang'eyo ni watimo gini watime nang'o mm. to dine bed nang'iyora kenda mm-hmm. aparo dine koro asechopo kamoro makwamo yeah. an kawuok na support jathum mm-hmm. to chieng' moro mm-hmm. kine awuogi mm-hmm. mano be makosa go bedo mang'eny mano be kata ka chwanyruok to chwanya mang'eny sana mm-hmm. an nachwera ng'ama ling' mm-hmm. nitie moko bro donjona abro bedo kodi piny wabro wuoyo kech ing'e ni dhano nyaka bed gi makosa dhano ng'ato nyalo koso koso kawuono abiro kode piny wawuoyo ni bwana gini time to komora wanyalo timo gini kama kama mm. ka en ng'ama nyalo change wadhi mbele iwinjo jothum osedwara mang'eny but ok anyal weyo kama nitie kapok achwanyora iwinjo kae ni to be ok anena chwanyruok gima biro gola kanyo nyiso ni chwanyruok obedo mang'eny zaidi kata uketho agreement eh mage gik manyalo gola kanyo Yeah. koro eh, ok ok ang'iraga kenda ang'iyo ni kata jok ma watiyogo ma nie band kanyogo nitie jok mogeno koda kuoma sana ma koponi awuok to gibe seche moko future gi okethore Kabisa. Iyudo ni, eh, koko mowuok koko mowewa kendwa koro iyudo ka ng'ato wuok kata ma koro we thum dadhi e gimoro but an mondo mi ayud na make decision ma wuok there, there must be a problem Yeah. erokamano nitie seche moko ma bende jothum gi maneja ok winjre jathum gi maneja gina gina kanyo lakini seche moko iyudo ka tich owuok um, jathum osedhi otimo agreement mare maneja dwaro kama kama kaka magi endi bende osesimo kosemi chandruok gi jogo mitiyo godo koso to ka bende gisewuok to ere kaka i- imanage gi mondo bende samoro ng'ato dwaro bedo maneja okawe tips moko kuomi ya jathum gi maneja to ng'at saka moro amora ma ji tiye ji nyaka chwanyre Yeah, yeah. kopo ni utiyo gi ng'ato to siko mana kunyiero mano ok uti Yeah. nyaka uchwanyru ma seche moko onego bed ni ujam ga ma ok uwuo kata un e tich to seche moko ok uwuo but mano timore nikech seche moko idwa ni tim mondo tim the right thing Yeah. mago nitie to ka gintie to ubedo piny to uloso sana sana agreement Uh, jothum jathum lidho dhi ginene mago jothum matimo go timo gi marach but onego bed ni manager iwe otiyo tije sama iwe manager tiyo tije gima ma bo dhi ma perfect eh, to kida shuku manager dani siki soke soke soke mane makelo ga problem Be une gi riwruok moro mar managers pacho kae ni moloyo te piny luo mar Wangla sama koro wach ni odoro managers mondo otim kama to iwacho ni oh, ma jakom mar managers. Be nitie riwruok moro mar managers mag jo Angla kata mag jo thumbe pachoka? Itimo e maber kuom penja mano. Mhm. Eh, riwruok mar managers nitie. Mhm. And uh, I was the chairman of mhm. managers association. But gi kawuono. Mm. Ok ang'e ni Roho Maler ema owuoyo kodi. Na resign kawuono. Resign kaka uh, chairman. I resign, Jakom. I resign kaka Jakom mm -hmm. mar uh, Artist Managers Association mm -hmm. nikech 1 2 3. Ang'o mokelo ma kukomo? Ing'eyo ok abidhi sana into details yeah. but uh, asetiyo mang'eny higni go ng'eny nwachako association yeah. in fact nwachake with uh, few people mm -hmm. ma koro nodhi mo grow up wabed about like 30 mm -hmm. members so wasetimo gik mang'eny wasetimo development yeah. eh, koro sani it is my time mm -hmm mondo aba yue awene jok ma be biro chien mondo obede chairman mm -hmm. yeah. irisign iwene ng'ato koso irisign ni chwanyri mana matin tu kokomo hapana uh, aresign mm -hmm. ni aol Tich oromi. ya higni go ng'eny ba asebedo higni mang'eny Yes. eh, to ng'eni kisetimo gimoro be higni mang'eny ok onego irito riembi ofis Oromi wuok kendi. onego iwuog kendi tiwene jok modong' mondo ta ofis ya Ah, kokomo be seche moko uywaru tal kaka managers ni oo ing'e ni igolo album moro album ni chendo I- i- ang'o mipangonwa kanyang be uloso kaka kanyang- nikech seche mo- iwacho- iwachoga nyadi mang'eny seche moko managers ah, nitie kaka seche moko ok uwinjru ka ng'ato seche mo- jathum moro ogolo thum moro mara ni o manager ni masani ber manager ni ok ber Ma- ma- gi- gi- kama- kama giki be timore e industry kaendi okay wan kaka wan kaka wan kaka managers and uh, wahero okay to me ahero gima ber ka ng'ato timo gima ber you congratulate uh, e komna ka nitie gima otimore marach wabedo piny wa discuss wang'iyo ni wang'iyo ni watimo gino nang'o. And eh, king'iyo kopo ni nitie kata ja, um, jathum moro mokane kadhi maber tabro luongo maneja mare mabed go piny mawuo jok mas o- ma wan go e e group ging'eyo Eh, ma wabed piny mwa discuss wang'e ni gini otimore kama to otimore nang'o Yeah. anti nyaka cases moko ma jothum biro donjo ni maneja na otimo gima kama maneja na otimo gima kama kopo ni en maneja ma wan gi sako to wabiro luonge with the few members wabedo kode piny to wawuoyo ka jathum cha be nitie yeah. E, nitie cases mang'eny mase handle jothum go ng'eyo mana jas go ng'eyo wabedo piny dwako ni bwana gini otimore lakini ok otimore maber yeah. koro wanyalo time kama kama to mm. wadiscuss to watieko Makela sani endi mondo apenji penjo moko matin kuom jagono ma sani endi in e maneja mare. Nitiere weche moko ma bende seche moko miye ne kaka jathum to in e maneja mare. Ok ang'eyo ni ka kibiro bedo gi ng'eyo to ibiro lerona. Ka ok ibiro gi ng'eyo be ibiro wachona. E wachore kanyo endi ni moko in be chielo miyeni kaka maneja ni e thum ka weche moko nitie ma nitie kaka ugajoru usedhi uluongo jomoko e agulu gi kaka mago nowuok achiel kuom bende uh, jathum ma itayo sani endo kang'e ni magi be ine gi ng'eyo matin mondo bende jopiny obede gi uh, gimoro miwacho ni explanation kuom weche manowuok ing'eyo ajwang' pile pile gi maber ji ohero kabisa kendo kawuono mm -hmm. kopo ni chako dok piny ng'ama biro wuoyo kuom ionge okay. to ng'i ane kata iluo land jathum madok piny onge skandal but jathum ma idho malo nyaka bed gi skandal Ng'ama ni malo. to be ok kata jathum kende ng'ata ng'ata ma idho malo Yes. ma graf ne dhi maber nyaka bed gi skandal but ng'ama dok piny onge ga skandal Yeah. koro ibo yudo ka mago gin gik manitie ma ji wacho and I was like kaka moro mana neno uh, nawinjo ni maneja odhigo Tanzania aparo ni gin propaganda giyo gin propaganda ma jok moko dwani otigo mondo mi nene gi sympathy kata mondo duok ng'ato piny mondo duok kata ng'ato piny iwinjo but naneno kata moro of recent kae mhm. mano chuna ma koro nawinjo ka gino koro anno kadwa bedo kawe personal nikech ine manager kan ne nyako no message an gi message e whatsapp mhm. ti nyako mona no kane wuoyo ni ni nooro na single elfu apar kwa komo wadhi Tanzania kajuoga mm. aneno gine aneno gine ji nooronago mang'eny tiktok Clip no ende. mm. then apenje ni nyaka chakre karang'o mosegaoronae pesa an mano ng'ama pok noorona pesa kata siling aparo ni kasenene to kok diriyo to dichiel e ngimana Yeah. koro ere kaka nokelo orona pesa to ng'isa ni o an ni o no ka gine na atimo mana kamacha mondo but gino to nodonjona iwinjo Eh, seche moko ji wacho gik moko kuom social media mhm. madier en gima okin iwinjo to ada temo wacho ne jok ma seche moko wuoyo kuom social media madano okethe nyingwa mm. uh, ajua ng'ana sandra mhm. personally mm. an ka en thagruok tathagora mm. din man thagora ng'ama luongo nyinga ne onge Diere mana Sandra mhm. mondo ji ong'eye kata nying kokomo ne onge. Eh, jok ma ketho nyingago, mhm. ng'e uru ni kokomo ni mhm. nodak nyaka od siling mia abich to ne tame chulo. Mm. Kokomo ma kuru ketho nyinge ni, ne nyalo kata kosa mili na day. sama pok ibedo piny sama pok ibedo piny kata sama ida create ida create content gi nyinga mm. kuong ipenjri ni to sama kri- ng'at ma create content gi nyinge ni ng'ani otimo nang'o mondo ochop ka Yeah. nikech an be awinjo a- awinjo uchungu Iwinjo lit. sama ng'ato timo mano to sama na gigi tima mana kale challenges to ng'ama ne nyalo mako bada ne onge iwinjo to atemo matek an bende ma ka jok moko temo mondo mi aba chop malo Yeah. to jok moko temo ni mondo goya odoka piny an kata ma jok ma seche moko kata ma jothum ma seche moko neno ka ni malo kata mana celebs neno ka ni malo go mm. jogo mondo mi olos nying gi ma chop kama gintie no ok en gima nokawe one day mm. ok en gima nochiewo gokinyi molose en tich matek mm. sani awinjo wacho ni jok moko ni mara ring mara juoga mm. mara luminati mm. bwana Kopo ni an gima ng'eyo kata sani ajwang', Mhm. onge ng'ama ok dwa nodhi maber. Kabisa. To kapo ni nitie Illuminati no, Mm. to kata ma jok ma wuoyo go nyalo gombo nodhiye, Kabisa. gidhiye Illuminati no. Mm. Kata ka en ajuoga no, gidhiye ka ajuoga no. Iwinjo? Giwe timo gimoro ni giloso content. Mm. Sani jothum te man malo kata matimo maber e Luoland, ang'eyo kuonde ma gikale. Kanyalo miye mana just a brief history mar Prince Inda. Uh -huh. Inda, an ang'e Inda. Uh -huh. Nitie jok moko ma koko donjo ma koka neno Inda. Uh -huh. Ka Inda koro wuok, yeah. an ang'e Inda. Uh -huh. To Inda no inyalo kata mana koso fair. Uh -huh. Nwabiro nyaga Inda ka Gundo Road ka. Uh -huh. Ma there was a time ma Pius ema nomiyowa fare. Pius Omudho. Pius Omudho, the current manager. Yeah. Mhm. Pius Omudho ne tiyo Maisa. Ema nomiyowa fare aginda. Mm. Bwana cha nyathi kich. Mm. To bwana cha makoro gi fight no ema ochungo dalagi. Ging'iye ni sama kapok a fight ng'ani, kapok ayanyo ng'ani, en ang'o ma ng'ano timo mondo ochop ka. Kabisa. Same to koth Jarapogi. ok odhi nyathi kich oonge mama oonge baba en ema ochungo dalagi iwinjo ma en ng'ama tiyo matek mondo olos gimoro okete mesa ne familia ne nitie jok mang'iye mang'eny makata mopuonjo nyithindo mopuonjo moyiengore kuome onego bed ni sama ida dhi e social media da wacho nonsense mm -hmm. about jathum kata about ng'ato mm -hmm. ng'iye ni ng'ano chopo ka nade mm -hmm. ok ochopo within one day mm -hmm. okotho kwayo ne ji e gweng' mm -hmm. iwinjo okotho rego ne ji e pong' mm -hmm. iwinjo to otimo ma mondo ebe obed ka jok moko iwinjo mm -hmm. Inda pok ochopo kuma dhiye, okoth pok ochopo kuma dhiye, kuma pok ochopo kuma dhiye. Jothum te ma gijino giyanyo gi lita to jothum te. Jogo pok ochopo kuma gidhiye. To gibe gigombo ni gimed bag bas gi omed bedo. Joluo be bedo jok moko ma ka ng'ato timo gimoro to dane giywaye piny. Ka ng'ato timo gimoro to dane giywaye piny. Kitimo marach be gibiro wuoye. Kitimo maber giwuoye. Kata gidwaro ni watim nang'. Iwinjo? Sani onego bed ni wamor ni jothumbe watimo maber e ohangla to konego bed niya wa criticize gimoro amora ma jothumbe watimo like sani kineno ka diamond jok ma watch diamond mang'eny gin from kenya tanzania thoth ji onge ga internet e tanzania jok mosedhi tanzania nyalo wachona tanzania king'iyo kata mana kitimo research ibodo ka jo tanzania onge ga internet but kenya internet ji nigo Kamoro amora. to jowa gi ema wuochga joka ma joka bed malo sana ki- ki- kata kipesa Yeah. ang'a mono mondo wariwre kamoro achiel ng'ani ogolo thum wadhi wadhi awuoch ng'ani ogolo thum wadhi wadhi awuoch moloyo eh, ketho gima ng'ato timo Mm. Ah, kokomo akene in ikawo gini nade sama wa- ichwanyori e odi gi min odi en gima ber mondo gini obi e social media ka nikos orombe ni waloso gini e ot kaendi mondo seche moko wageng' manyalo biro kod fans ma bende seche moko ni e social media kacha chande Ing'eyo, bro luwore na chonyara gi min oda nang'o. Mm. Anyalo kata bedo gi min ot tang'iso ni koro gima itim. Wachno wachno winjo ji osigo wacha. Iwinjo. O- o- Wakrit chwanyruok. Ya wanyalo create chwanyruok ng'iso ni jaber. Wada winjo ni wada ng'iyo ni jo asikwa. To jo asigu bira bira donjo e trap. Nikech joluo to ok ohero gige jowetegi. Gihero mana jok ma chwanyore. Sama iwinjo ni chwanyore ni i, to gibiro biro, gibiro comment. Koro ing'e ni ma ok osiepa, ma ok osiepa, ma ok osiepa, ma osiepa. Uh, Victor, adwoki chien, aneno ka same wang'o kaendi. Uh, chien kata chanere ne utimo solro mar ah, bende jaoda ungo, watimo mos kuom lal mar Lorin ma bende nwaseko yweyo med nindo gi kwe kamoro amora ma intiere. Ah, Ma bende weche moko nowuok ni o uchamo pesa kendo sani endi Aneno ka wawito bende Sheila Bambo watimo mos kanyo kuom lal mare. Bende pod weche medo mana wuok ni o uh, kaka achiel kuom oganda mane ni kanyo pesa lal kaendi, pesa nochok mang'eny to mantie sani tin. Wach kama kama endi inyalo wacho. Ing'eyo, Mm, joluowa mana kaka nawacho kacha ni jowa ok ohero gik madhi maber and eh, gihero criticize gimoro amora ma ng'ato timo maber Ok- yani ok gihero ng'ama dhi maber malogi nikech ibo yudo ni jok mawuoye gigi gin jok mok bi arambe gin jok mok golga pesa gin jok ma bende kata kadang' ipime kar miyo fight olos ngimane ka jowetegi mhm. en ofight jowetegi to like liend lorin mhm. aonge mane kano pesa mhm. pesa ne dhi akaont mar aungo nwanyalo kwale nade to kwano kwano kwal nwakwalo ga aungo iwinjo wachore ni no pesa manogol e gesa mara moko nolal pesa mane ogol e gesa nokwan ka ungono nitie moketi akaont nolal kanye owe mano owe mano kokomo sheila nuchoko mare sani wach wuok ni mara o- ukwalo pesa mar sheila aneno ka ng'ato ondiko ni s- ni nwachoko 6.5 million mano is wrong information ma gino aneno ka chando nyaka jodala jodala kocha mm. yeah. Uh, gima timore ni mm -hmm. pesa manochoki en like 429620 mm -hmm. mm. uh, if i'm not wrong mm. to pesa mm -hmm. kanochoki mm -hmm. nyaka sama wuoyi kodi ni mm -hmm. apani program dhi mbele jok in fact pesa no bende no nwatimo maber kech kane kane in egesa egesa nokotimo show nokotimo maber ahinya kaka mamoko timoga but nwa manage mar yudo 400000 ma mwan kiwan twago ne nyasaye erokamano jok mane nitie mm-hmm. no, anamiyogi result gi yie gi result mm-hmm. eh, jok moja nachoko 6.5 no mm-hmm. be sawa iwinjo yeah. Eh, kech onge gima ibiro timo ma ji ok owuoye yeah. aneno ka ng'ato be nodhi e to tiktok mm-hmm. kawacho ni ang'o miyo abedoga e lietego mm-hmm. e, e, e lietego ing'eyo mm-hmm. gigi timore ga mhm. to kotimore ajua kang'eyi kawuono to ok abi loko ni kiti kata bed mani na shida ok abi loko kita enimo kang'eyi to kaka ng'eyi ne ako abro dhi kopo ni gimoro timore abiro chopo an wuon gik masetimo te dhiga successful moko yudo ka famili biro manya ng'isa ni kokomo konywa timo ma to adier ka ng'iyo seche moko osiep man go gi ng'ano akoni a ah, ma gima koro nyaka tim iwinjo koro an gigo kata ginga nadhiyega imanyaga iwinjo mondo abed achiel kuomgi mondo atagi no bed maber to dine bed ni, ni, ni atimo marach ka ji wache no kata dine ok manya iwinjo mm. koro uh, jok mowacho no kwal onge ga gimoro mar joluo minyalo tim moko kwale mm -hmm. onge ga giri joluo ma- monyalo tim ma wacho kowuoke iwinjo koro mago wang'iyo godo but gis- gispeya jodala aneno ka gikawo ot giketo ot moger kacha gima nyaka ing'e niya ni mr odoyo oyudo madam ka madam koro osenindo nokende ne gidak kode gidak kode higni go te ginyuolo nyithindo then onindo noyie nobro kawe obro yike mm. odcha nogera gera ot ma temporary mm. mondo oyike madam mm. no, gino timore to nyiewo nyaka lo modhi ogero mm. ok en gima nokawe siling achiel kaka ji wache no koro gispeya ng'ano gispeya jaduong' no oyik chiege mm. iwinjo in peace yeah. pesa mag wacho mang'eny go pesa go onge mm. iwinjo mm. jowuoyo were uru gi weche mag liel mm. to kopo ni dwaro mm. information gochne kokomo yeah. kata chop achiel kuom komiti mondo explain ni gima nitie kata madhi mbele wan gi records te mm. wabro explain kabisa yeah uh, wakawo break kaini mokwongo kende mana kaendi wadhi mbele kane gi twak kod victor kokomo uh, piny yore maneja mano endi mar okop jarapogi kete mana kaendi Uh, mano kamano endi nyikwa Ramogi pod odhi mbele kaendi gi twak kod Victor Kokomo Penyore maneja nogo ma bende tayo band mar eh, Okoth Jarapogi kendo bende odwoko kuom moko kuom penjo kaendi Victor kapok waloro eh, chenro kanyo endi kata bende kapok wadhi break iwacho wach pesa pesa gi ki for accountability pesa gi ne oket e lwet ng'awa mondo bende seche moko nitie joma penjo ni o oh, pesa gi kini kanye nikech jack pok wang'eyo ni kanye uh, e kanyo endi pesa gi kang'ene ni gin kama ber koso ni owegnegi ne ng'awa bang' chokgi e gesa ok eh, e komiti wan gi treasurer mm -hmm. treasurer en eh, ben oile mm -hmm. ma pesa go gin safe mm -hmm. yeah. pesa ni kod ben oile yeah, pesa ni kod ben oile erokamano Eh, chien kacha chande asebedo ka aneno kaka bende seche moko weche moko wuok kuomi victor kokomo osebedo koywaru gi moloyo aken uywaru aken un osiepe gi omari nash ang'o mane kinde gi omari nash ma bende seche moko ok dhi maber omari eh, to an to kaywara go mari kech aparo ni onge kama aseluonge nying omari to ok ang'e gima omari laro koda personally Ehe. Olari no nawinjo kowacho ni ni Kokomo pok osapote in any way. Mhm. Aparo ni e show mokwongo mano mar itimo otimo kodonjo e koro e industry ni. Notime ka wan dhiwa, ka watiyo ga Luoji Poweran kan gi Freddy Jakadongo. Mm. Taparo ni eh, mondo mi nobed e stage ane mana yie mondo miye microphone. Stage, yeah. ma ne watiyo kode mm-hmm. ma toke not nobiroga e shows wa yeah. to warwake mm. koro ka nawinjo ni pok amiye support ok ang'e ne support mar pesa ema nodwaro ok ang'e ne support mane aparo ni mano is one of the support manachiwo mm. and uh, Uh, Omari, there was a time mane nitie ywaruok e kindgi gi Emma Jalamo gi Tony Ndiema. To naneno ka nodhi personal koro yanyo joka. E wall, Oledho gi achiel e kachiel. WhatsApp. Koro ne aluongo Mari mawuoyogo mari personally mm. mang'ise ni bwana gini onego atim kama na advice omari kaka osiepna to tokeno mm-hmm. an mako koro mari chako koro bana wach mm. an aonge gimoro amora go mari marach iwinjo and support kopo ni kare mano ne pok amiye support support ok anyal miyo ji te bwana ji mang'eny ok kama miyo support ji mang'eny sana iwinjo Yeah. amiyo nyaka jok makia anti nyaka jok ma ma, ma pok aromo kata amiyo ka support Yes, support. koro kopo ni ok amiye ka support I'm very sorry Eh, otamore ok dang wachun support no tamore ok awichuno weweya amiya miya jok mamiyogi for now yeah, yeah. Uh, erokamano ahinya kuom dwoko makare uh, nyocha nyaka bende ogolno album ma bende thum mar moli owuoth e it jopiny mokalo ok ang'eyo ni sani ndi jothumbe chapni ang'o moikonwa jikon e mbele kaendi koso uh, ng'isa chano kaka chalo jikon kacha chane mar okop jarapogi uh, wan masawa uh, wan masawa kata sani watimo thum manyien Mhm. madhi wuok gi video Yeah. aparo ni by next month obo bedo oko Next month. yeah by next month Koro fans obed ready. Mm, gibeda beda ready bro bedo maliet marach Yeah. yeah Igombo ni Okoth Jarapugo chop kanye gi chiko kimaga thum kaka maneja mare. kapod angima kapod watiyo to bed on top kama maybe onge jathum mar wangla mosechope yeah. igombo ni okoth obed malo mogik yeah, agombo ni obed malo mogik hmm. igombo ni ajawa kaka industry ochop kanye e piny kenya kaendi kata bende piny mangima ajawa ka dang' ka oketi e lweti sani igombo ni ochop kanye ajawa to mana kino sani odhino kata nodhi adhiya mochopo achopa kamoro ma ma jaobedo ka thumbe mag jokongo ma ng'ato ang'ata nyalo gombo winjo hmm. yeah. kata bed ok iwinj dholuo lakini ibro enjoy hmm. Hmm. Eh, en ote mane ma in go ne fans mag oko kacha chande nikech aneno ka noma tiek chino masani ne fans ma un godo oko kacha chande mag okoth mag kokomo eh, mag ajawa duto te in gi ote mane minyalo wacho negi eh, ne fans machung' kodwa Nitie fans ma neno potential ma wan go. Mm. Aeto wakwayo mondo umed ameda miyowa support. Yeah. Nitie moko ma be ok ne potential ma wan go. Yeah. To wakwayo ni goluru agola nini mar mentality mar, mentality mar nyiego cha. Mm. Asto kela kela gine maber ni ma en ng'atwa wamiye uru support. Yeah. Ayany social media ok nyal konyo ng'ato, ok nyal gero ng'ato. Ayany kata in ok nyal keto ni pesa ni chiemo e mesa. Dak gi ji maber bro konyi. Iwinjo? Kech sani e, in kiwuok in, in, in kore idani fight gi ng'ata ng'ata ng'ama ma chieng' moro ne chung' kodi kata ng'ama chieng' moro ne konyi. Aya sani an ang'e jok mayanya te. Iwinjo? To jok mayanya go kata bed mani koro gimoro timore ka kokomo ling' gi ng'ato bacho ni kokomo kama kama kama. Iwinjo? Nikech shida to mako ji te. Yeah. Kik ipar. Sani gibiro wuoyo nikech shida ok ni korgi. Yeah. But onge ga gima lit ka gino chopo dalau kata kochopo e odu. Yeah. Olit seriously. To litno gibiro winje. To chieng' ma gibiro winjo litno. Nikech ang'e ni jok ma wuoyo pok owinjo lit mar tho. Kabisa. To chieng' ma gibiro winjo litno ok gibi gombo ni ji owuoye. Kaka sani koro giwuoye mag ji. Aneno ka giketo nyaka scandal about ng'ama otho. chieng' moro ne makgi yeah. to ok gibi gombo mondo owuoyo an akwau kano miwauru support mm. miwauru support mi jothum support mm. ka ineno kotimo gima maber dhi subscribe mm. eh, support jathum kopo ni nitie advice gochne mi advice eh, wuo kode personal kode eh, ubro winji eben dhano mm. yeah. moloyo dhi kata chande mondo Moloyo bende dhi shol, mina nandi goye mondo neni kori ng'ama ber ok ing'ama ber ng'ano chieng' moro ib- ibiro bedo gi shida mikwaye aya jok minogowagi jogi mabiro e inbox kakwana nyaka pesa inbox Iwinjo? jogi biro e inbox akwawa pesa tadiro ok anyal bedo gi pesa pile iwinjo kata ma jothum ma- ma- madongogo ok ginyal bedo gi pesa pile iwinjo inyalo koso kawuono mm. to kikosi ikwaye ming'ise ni koso kiny odhi ogo e social media eh, iwinjo mm. adier by the way mm-hmm. jok minenogo jothumgo mm-hmm. gin jok makwaga jothum pesa mm-hmm. to kopo ni onge gi kony kanyalo konye mm. to odhi omokoni skandol seche moko osebedo kikonyega iwinjo to chieng'no tami odhi omokoni skandol aya nitie nyako ma osike inbox ni pile pile nikech koro kirwake e box odhi yawo ni scandal Oyawo ni scandal. iwinjo koro waweuru tabiano hera ok chun to support bende ok chun iwinjo like koro mar iro moko na scandal ni an pok an pok na amiye support kopo notamore kopo ni koko mok onok ok nyal konyo wawe jok mamoko mondo okonya konya komo ok nyal konyo ji te Orongo dhot machielo. Eh, abe nitie jok mabe support nitie jok mabe omor kod koko ma komo konye koro wawe jok mamor koda go dhi dhi koda we we yuari koda social media sai yeah Uh, mana kamano ni mano ote mar Victor Kokomo maneja kanyo mar bende ok jarap ka watieko Kokomo uh, eh, Sekedil chal nade uyudoru kanye nitie kama ugoche ma samoro weekend uyudoru ka chal nade nyalo nyiso jopiny ni to uh, ok jarap uyudore kanye maybe weekend tich ang'wen tich abich sabato gi kaka bende upango chenro seche moko ne week mabiro pela okay every Thursdays wabedoga Chivas mm -hmm. mane show ma ok walokga lakini kaka kawuono wan Rixos Lobby Wan eh, kawuono en kawuono en Saturday. Saturday. Kawuono wan Rixos Lobby. Saturday 25th do. Yeah. Rixos Lobby uh, Kitengela. Yeah. Ma wadhi timo shemeji night. Then on Sunday ma en kiny to wan Kagun Road uh, Las Vegas. Las Vegas. Yeah, koro uh, Friday, Saturday, Sunday to wagocho mopogore but every Thursdays, every Thursdays wan Chivas Lounge Kagundo Road, yeah. Kayole Junction. Mtinga oneno video wani kendo ogombo ni seche moko luongo koth e nyasi moro, event moro. Ere kaka inyalo yudu mondo bende ukel mor ne oganda Luo moloyo ne events go eki ma ichano e piny Luo kocha? Okay, and in all platforms atiyo gi Kokomo Victor. Yeah. piny yore Eh, facebook instagram tiktok en kokomo victor yeah. Ah, erokamano ahinya kokomo victor piny yore kuom yie mondo bende ilos gajwang'o juni e chenro mare mar go mbaka gi jothum kawuono wayudo maneja ma bende oleronwa ma- moko kuom penjo ma osebedo ka upenjo ang'eni dwokou oket makare kaka pile nyinga en ajwang'o junior kama endi en ha media oriti masani waromo e tielo machielo ne chenro mamoko machal kod maendi